Efela be aho nampiasa M-Vola. Eh, efa tamin'ny nanomboka tamin'ny 2011 aho nampiasa M-Vola. Eh, be dia be ny ampiasako M-Vola eh, tany am-boalohany hividanana crédit. Fa taty aoriana tena miasa mihitsy ny amin'izay izy isan'andro satria Rehefa manao paiement ana facture na rehefa mandoa vola na mihetsena na ohatrany a dia mampiasa iny vola foana. Amin'ny asa izy izao tena miasa be aminako satria na ny client raha ohatra izao dia amin'iny vola ny andoavany anako a dia izaho koa ohatr'izay koa rehefa mandoa vola amin'ny mpiara-miasa dia ny vola ny andoavany anazy. Izany hoe tena ny ravim-bola izany efa efa tsy dia miasa firy intsony mihitsy satria. Manamora be le fampiasana le ny vola na ho anah na ho an'ny mpiara-miasa aminago. Ye mampiasa ny vola isan'andro aho sady mpiasanay ny vola. Hatramin'ny niasako tato moa izany dia izay foana hoe miezaka ny manatratra ny standard international dia miezaka ny mampivoatra hatrany ny fomba fiasa sy ny ny retraretra ampiasana ato ampiasana.

Eo no eo, azo antoka ary mora kokoa ny fampiasana ny vola. Tsy vitan'izany, fa fomba iray ahafahana mampandroso an'i Madagasikara ihany koa ny cash transfert. Afaka mandoa ny écolage ny mpianatra nef za ato an-trano ihany. Afaka mandoa ny facture ny jironay ihany koa na ny abonnement canal plus nay. Eo ihany koa ny fitahirizana vola, tsy voatery manana banky ianao. fa afaka manana compte M-vola fotsiny dia afaka mitahiry vola ianao ato an-trano. Mahaleo tena miaraka amin'ny M-vola satria tsy mila milahatra rehefa handro frais de scolarité fa tonga dia vita eo no eo. Ary izaho koa manana nofinofy ny handeha mba hahita an'izany Etats Unis izany sy hanohy fianarana any ka hanomanako an'izay voyage-ko izay dia manangom-bola aho amin'ny M-vola épargne. Mahaleo tena aho miaraka amin'ny amin'ny vola satria amin'izao fotoana rehefa misy zavatra ilaiko dia tsy voatery miala eto amin'ny toerana misy anà intsony aho fa afaka tonga dia ataoko eto amin'ny eo no eo mihitsy ny zavatra tiako atao ary hitako kokoa izany eo alohan'ireo mpanjifako satria rehefa misy zavatra tadiavin'ny zareo dia tsy voatery mankaty amin'ny tranombarotra zareo fa afaka tonga dia manao komandy any amin'ny toerana misy an'azy any dia payeny pari amin'ny vola ilay izy. dia tonga dia alefany fotsiny ny entana avy eo. Hatsapato indray andro raha tany amin'ny taona iraika ambin'ny folo sy roa arivo tany ho any aho naka vola tao amin'ny telo masopy Zoom dia nahatsapa sy nahita fa maro sy betsaka ny olona mila an'ity service ity dia resy lahatra aho ary nanapa-kevitra fa handeha hanao an'ity asa ity. Dia ny fiantraikany mivantana aminà ko a, amin'ny fampiasanay ny vola dia eo amin'ny resaka fotoana. Eo amin'ilay fotoana izany no tena hitako hoe tombony betsaka e. Satria na fivezivezena ara tena hitanao hoe mihena. Ny fotoana ahafahanao manao asa izany lasa mitombo kokoa. Taloha raha ohatra hoe mampiasa manao mandoa vola dia mila mi-se déplacer ianao dia manao paiement dia ohatr'izany. Fa amin'izao fotoana efa haingana be ilay izy, beda be ny zavatra tombony azo satria name tsena ara ohatra zao mividy fitaovana eo fotsiny ianao mividy credit de mijery amin'ny internet de mandefa vola ianao de efa azonao ilay fitaovana, taloha raha hoe mbola mandeha mandany fotoana mankany amin'ny boutique de mijery an'izao de mijery an'izao de de lany fotoana fa amin'izao izy tena efa milamina, milamina tsara. Tombotsoa voalohany indrindra hitako hatramin'ilay sachet tamin'ilay vola dia ny environnement iainana ato am-piasana convivial be, mahafinaritra be daholo ny mpiara-miasa rehetra. Ah, anisan'izay koa ny certification rehetrarehetra sy ny formation izay omenanay ah, isan-taona sy na isam-bolana. Oui, après Mia, euh, on a reçu trois appels, euh, trois gros clients entre PM Ils sont intéressés par notre activité. Merci à vous de nous avoir boosté notre start-up. Merci. Manana fotoana zany betsaka kokoa afahako mbola mi se concentrer mikarakara ny ankohonako. Manana fotoana ihany koa ako malalaka afahako mikarakara ny tenako, manao manicure ohatra dia efa afaka mankaty hatrany le olam-panao anazy. Depehiko fara ny vola izy avy eo. Nanomboka nampiasa ny carte visa ny vola aho dia afaka tonga dia manafatra entana eto an-toerana fa tsy voatery ny fitadidiana intsony. Omaly betsaka ny asa izay iarahako manao amin'ny amin'ny vola taty aoriana rehefa fantatry amin'ny vola fa efa orinasa kely anankiray afaka manao zavatra maro aho amin'ireo karazana paiement en masse sy collecte toy ny litchi sy ny crozet rehetra izay misy ao amin'ny Olona tary anisan'ny nanosika bebe kokoa izany teo amin'ny sehatry ny asa ny fitombon'ny fidiram-bola. Nampiasa olona maromaro kokoa rehefa nihamaro ny asa. Vao niandohan'ny Confirma ka nisy an'ity fizarana ity vola ity dia nahazo foana aho. Tamin'ireny izao izahay tsy mivarotra satria ianao izany ilay sahirana tsy mivarotra dia iny no mba misy ho raidraisinao. Ny tamin'ny fidiran'ny mpianatra, jiro.